Da ni'n cyflogi 15 erbyn hyn, yym, o 17 Dydd Llun ymlaen, Dydd Llun sydd newydd fod, yym, trwy cynllun Twf Swyddi Cymru. Yym, ac y gobaith ydy, fyddan nhw'n gweithio am chwe mis, a'r gobaith ydy, y nod ydy, fyddan nhw'n gweithio yn eu llawn amser wedyn. Mae bob un 'wan Jac yn gallu siarad Cymraeg, yym, maen nhw'n bobl lleol. Mae'r Gymraeg yn allweddol i'n i'n busnes ni yym oherwydd 'dan ni'n trio datblygu twristiaeth iach os oes 'na ffasiwn beth yym a ni sy'n datblygu fo o'r gymuned yym ar ein telera ni os liciwch chi yym a wedyn yym mae'n anfodol na bobl lleol sy'n arwain ar y gwaith a mae 80 y cant o bobl lleol yn siarad Cymraeg so mae'n naturiol bo' nhw i gyd yn siarad Cymraeg. Mae'r Gymraeg yn rhan allweddol o llwyddiant y busnes, cos llwyddiant y busnes ar hyn o bryd ydy'r ffaith, y ffaith bod ni'n llwyddo ydy mai cwmni lleol ydy o a bod o'n menter cymdeithasol, yym a bod ni'n dosbarthu'r elw i datblygu projectau eraill ac ymysg y gymuned, yym a dim ond efo'r cefnogaeth lleol a'r cefnogaeth Cymreig, mae'r busnes wedi gallu llwyddo. Yym, so ia, mae'n ganolog i bob dim. Yym, mae'r gweithwyr sy'n gallu siarad Cymraeg yn mantais i'r busnes oherwydd, yym, i'r ymwelwyr sy'n dod yna, mae 90 y cant o'n busnes ni'n dod o tu allan i Gymru. A dan ni'm yn gwthio'r Cymraeg arnyn nhw, ond yn naturiol mae'n gweithgareddau ni gyd yn Gymraeg, mae polisïau ni gyd yn Gymraeg, mae'n ffurflenni sydd ar y waliau a ballu i gyd yn ddwyieithog, yn Gymraeg yn gyntaf, so mae'n jyst naturiol Gymraeg. Pam da ni'n cynnig gwasanaeth Cymraeg dwyieithog? Wel, so wirion bost os byswn ni jyst yn gynnig o'n Saesneg, dwi'n meddwl. Um, Cys Cymraeg yda ni, dwi'n meddwl nhw'n natab. Ddofn, ond dyma di'r gwir. Mae'r ffaith bod ni'n defnyddio Cymraeg wedi gwneud gwahaniaeth mawr i cwsmeriaid ni. Um, maen nhw wedi gwneud cwsmeriaid ni'n ymwybodol bod yna iaith Gymraeg, uh, wedi gwneud nhw'n ymwybodol bod yna gymunedau Cymraeg, a mae enw ar llwybrau beic sy'n gyd yn Gymraeg, a yeah, mae'n gwneud iddyn nhw deimlo bod nhw mewn gwlad gwerell, um, a maen nhw'n mwynhau gwylio mwy. Eto mae o'n rhan o'r profiad unigryw 'dan ni'n gallu gynnig. Yym yy dim gwerthu ydan ni, rhannu ydan ni, yym dyna dwi'n licio feddwl. Mae defnyddio'r Gymraeg yn hanfodol mewn tasgau agwedda' bob rhan o'n gwaith ni. Yym mae'n cyfathrebu ni i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae yym yn cyfathrebu ni o fewn yr swyddfa, yym ar y stryd, marchnata ni i gyd yn ddwyieithog. O hefyd, mae o'n Sbaeneg a Ffrangeg a Almaeneg hefyd, sy jyst mor bwysig a Saesneg. Pan 'dan ni'n mynd â pobl am dro ar y mynyddoedd a ballu, mae'n holl bwysig bod y bobl sy'n tywys ac yn arwain y teithio 'ma yn gallu dehongli y tirwedd a ballu drwy'r iaith Gymraeg. Mae 'na stori well i ddeud a mae o'n gylch wedyn pan mae pobl ifanc yn dod yma, canolfannau awyr agored a ballu o Loegr a ballu, mae'n bwysig bod nhw'n cael eu trochi yn yn yn yr ardal a hunaniaeth a treftadaeth a hanes yr ardal a ballu. Er wedyn pan ma' nhw'n dod yn ôl pryd ma' nhw'n hŷn, y profiadau yna fyddan nhw'n cofio, dim y profiad o gael eu tywys gan rhywun sydd ddim yn gwybod dim byd am yr ardal. So mae'n bwysig bod ni'n trawsnewid yr yr byd awyr agored os lici di, yym a mae o'n gylch wedyn dwi'n meddwl. Yy, sgiliau naturiol. Pryd o'ch chi'n cael eich dychryn gan iaith? Dwi, dwi'm yn licio cyfieithu o Saesneg i Gymraeg. Da ni'n cyfieithu o Gymraeg i Saesneg. A pan ti'n cyfieithu o Saesneg i Gymraeg, ma', dwi, gynna ni aelodau newydd o staff yn cychwyn 'wan sy'n reit ifanc, a ma' nhw'n dychryn 'de, a ma' gynna nhw ofn defnyddio iaith, ond da ni'n trio i neud nhw'n hyderus yn jyst defnyddio iaith dydd i ddydd nhw, a dyna ma' bobl allan yna'n ddeall, yym, a neith nhw'm cael eu dychryn wedyn.